Роза Хәйруллина. Хөрмәтле минем тамашачыларым, бүгенге безнең репортажыбыз аеруча ямьле, күңелле һәм бик тә моңлы булачак. Хөрмәтле минем тамашачыларым, мин сезгә сер итеп кенә әйтәм, бүген мин аеруча дулкынланам. Чөнки Зифа апаны мин балачактан үземдә шәхсән бик нык яратып, хөрмәт итеп, аның сөйләменнән бик күп энергетика дәрт көч алып эшли идем һәм яши идем менә ниһаять шундый бәхет татыды миңа үземнең яраткан якын кадерле хөрмәт иткән үрнәк алган шәхесемнән бүген мин алла бирса сораулар алып аның алдында бәләкәй генә имтихан тотачакмын дуслар шуңа күрә әйдәгез бергәләп бу матур тапшыруны күзәтик киттек
Менә иң яратканым менә видеога төшәргә. Менә нык яратам инде. Бәйрәм белән хөрмәтле дуслар, Сифана Гаеваның күркәм матур бәйрәме 65 яшь. Яшь хатын-кызга әйтергә ярамый. Бер мужик та әйтә икән бит. Сораган сай, сиңа ничә яшьсең? 25. Икенче елы тагын 25. Ну ничек инде? Үткән елга 25 дип әйтте, быел да 25. Ә мин ике төрле сөйләшмим дип әйтә ди. Бик матур каршы алды. Бик зур рәхмәт Зифага, Шәйхнурга. Монда бит чәйләр әзер, тәмне-тәмне пироглар пешереп алып килгәннәр. Шуңа күрә менә концертка әзерләнәбез хәзер, тәмле итеп чәй эчәбез дә алла бирса.

Э, артистларыбыз үзләренең чыгышларына бик җитди әзерләнәләр һәм инде әйтергә кирәк алар инде зифа апаның иң көчле иң матур һәм инде аларны әллә нинди бөек күкләргә чөйдергән үстергән зифа апага рәхмәт сүзләре белән аның җырларын башкаралар кабатлыйлар көтеп калабыз поверни камеру галиев Саумысы! Привет, Роза, менә ничә еллар карап, бер елла булдым шушы менә мәдәният йортына кергән юк. Инде кайсы ишектән керәсең, кайсы ишектән чыгасың икән даже онытылган. Ә Зиф апа өчен хәтта ки Рөстәм Галиев үзе килеп җиткән. Әлбәттә, әлбәттә безнең Зиф апабыз бит легенда. Чыннан да мин аны чын күңелдән менә тәбрикләр өчен килеп җиттем. Зиф апа мәтә үз теләгем белән килдем мин. Э, мәйтәм Зиф апа, чөнки менә бүген именно лаеклы халык артистын алды ул. лаеклы халык артистын алды. Һәм Рөстәм әйтергә кирәк, халык сүзе һәрбер э, хәрефе баш хәрефтән язылса да дөрес булыр, әйме? Әлбәттә, әлбәттә, шуның өчен рәхмәт.
Хөрмәтле Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Әйдәгез, әйдәгез. Әйе, әйе, дөрес аңладыгыз. Мин нәкъ сәхнәләрдән сезне сәхнә артына алып барам үзем белән. Әйе, яратабыз бит инде шул сәхнә артын карарга, әйме? Сер итеп кенә тапшыруында гына бар бит ул безнең сәхнә артындагы иң матур, иң кабатланмас эксклюзив кадрлар.

Хөрмәтле тамашачылар, гадәттәгечә сәхнәбездә шаулап, гөрләп репетицияләр бара. Бүген инде Зифа апаның иң-иң якын, кадерле кешеләре, аның җырчылары, аны котларга дип иң матур җырларны сөйләп килгәннәр һәм инде берсе артыннан берсе чиратлашып үзләренең җырларын кабатлыйлар. Күңелле репетиция мизгелләре сезгә, дусларым! Ниһаять, хөрмәтле дуслар, мин сезгә әйтеп киттем, мин бүген бәләкәй генә имтихан тотам, чөнки мин 15 ел элек үзем, үземнең авылымда Юлдаш радиосын тыңлап, бу нинди сихри көчкә ия тавыш сөйли микән? Нишләп мин бу апа эфирга чыккач, аеруча бер Шундый якты хисләр кичерәм, яңа көчләр кереп китә. Өй эшләремне башкаруда җиңеллек тоям микән дип сокланып, горурланып, яратып яшәгән Зифа апам белән бүген мин очраштым Средив кына тапшыруында. Шуңа күрә Зифа апа сезгә хәерле кичләр, уңышлар бүгенге шушындый җаваплы матур концертыгызда һәм Средив кына тапшыруы форсаттан файдаланып котлыйк әле сезне шушындый матур халык исеме алуыгыз белән Башкортстан Республикасының халык артисты Зифа Нагаева булуыгыз белән сезне тәбрик итәбез. Ничек хәлләр, кәефләр? Ой, дулкынлануның чиге юк. Бөтен менә һәрбер күзәнәгем тулышып, бөтен җырчыларым белән көтәбез сәгать минутын башлангычын. Рәхмәт э, сер итеп кенә тапшыруына. Мин уйлыйм инде бу концертның бөтен булган сәхнә алдын, сәхнә арты тормышларын һәр даим бөтен җирдә тукталышта булып Роза синең теләктә, җегетләр белән берлектә сез матур итеп халыкка тагында кемнәрдер нинди сәбәпләр белән килеп өлгәшәлмәгән җиренә җиткереп күрсәтерсез дип уйлыйм. Ай безгә Аллаһы Тәгалә куәт бир, көч бир. Безгә хәерле юл телә, э, безгә матур теләкләрдә кал. Ә сезгә инде матур итеп эшләргә, минем миннән генә түгел, минем артистларым белән бергә канәгать калырга булсын. Афарин, афарин, афарин.
Ой, сомасыз хәерле кичләр. Безнең монда берсеннән берсе сылу кызларыбыз, биючеләрбез Фәрзәлия Ибрагимова һәм Алина. Ничек кәйфләр? Сез бүген Фәрзәлия биисез дә һәм җырлыйсыз да дип ишеттем. Әйе, биибез дә, җырлыйбыз да. Күптән- Чыгыш менә Алина белән чыгабыз. Башкортостан җырында.
Хәерле кичләр сезгә! Хәерле кич! Гөлшат Арсланова була, дуслар. Э, шулай ук э, танылган җырчыбыз э, Гөлшат ханым. Бик карап торам, монда бик күп аппаратура, проводлар, монда тагын инде язулар. Сез бүген нинди бурыч үтисез? Гомумән Зифа апаның концертында. Зифа апаның чыкканын көтеп торам. Дулкынланып, Беренче җырларын аны әзрәк кенә телефонга төшерәм дип. Зифа апага мин зур рәхмәтләрем белән эчтән генә шундый зур, зур, зур рәхмәтләремә әйтәм. Мине олы сәхнәгә чыгарган кеше ул. Бүген бит әле менә укытучылар көне, аны укытучылар көне белән котлыйсым килә аңа. Исәнлек, саулык. Тагы да тагы матур матур җырлар иҗат итсен, безгә җырларга язсын дим шул җырларны.
Эй, яратам инде мин аны шулай. Ул һәрвакыт концертта алып баручы, һәрвакыт башланыр алдыннан бер ике генә минут кала киләм мин аңа. Дулкынлана инде, әзрәк ачуы да киләдер инде бәлки. Кисә дә күрсәтми торган, яраткан Җәвит абый Шакиров. Хәерле кичләр. Хәерле кич. 35 ел сәхнәдә, Күпме генә концертлар, күпме генә кичәләр, юбилейлар алып барган юк, әмма дә ләкин артистта була торган мандраж ул һаман да бар. Чөнки тамашачыга хөрмәт менә шул. Чөнки чыгып, яра, ни булса да сөйләсәм дә ярар әле дип түгел, менә уйланып, Шулай йөргән чак. Шундый моментка туры килдегез. Бүген бәйрәм. Тегендә Зифа борчыла, монда мин, башкалар рәхәтләнеп шаярып чәй эчәләр.
Һәм без йөрибез сәхнә артында, бөтен кызыклы мизгелләрне төшереп өлгерергә тырышып. Җавит абый, сез бит инде шедевраль, мин беләм. Э, Зифа апа турында әле шигырь дүрт еллык кына килеп чыкмадымы, я булмаса ике еллык? Юк, мин чыннан да язсам бит инде болай гына э, яза торган кеше түгел. Мин аңа бүген Иң кадерле беренче тапкыр шигырьлар җыентыгымны бүләк итәргә җыенам. Аллага шөкер, менә әле теге атнада гына китабым дөнья күрде. Инстаграм дусларым минем шигырьләремне укып, миңа комментарийлар язып, шатландырып, дәртләндереп, куандырып тордылар, күтәрделәр. Хәзер инде. Ничек җыгылмый гына, бик каты бәрелми генә тегеннән төшәргә кирәк. Шуны җайлыйм. Шуңа күрә Аллага шөкер, язарбыз. Чөнки Зифа да үзе бик талантлы, ул инде һәр вакыттагыча дәртләндереп тора, мине шатландырып тора, куандырып тора. Яз Җәвит, каләмең матур, була синнән, бөтен нәрсә дә кулыннан килә ди, шуңа күрә Аллага шөкер.
Менә шулай инде, дуслар, бигрәк тә концерт башланырга Санаулы, бер-ике өч кенә минут кала-кала, сәхнә арты гөжли башлый. Кемдер пәрдәләрне рәтли, кемдер утны төзәтә, кемдер радиосвязь белән элемтәгә чыга, оештыручылар белән сценаристлар, биючеләр, барсы да дулкынланып, концерт башланырга әзерләнә башлый. Бу шундый күңелле, исәпләп торырга да, карап торырга да бу мөхиттә булу аеруча бер күңелгә шундый иҗади хисләр өстәп җибәрә, дуслар. Һәм инде мин уйлыйм, сезгә дә без шушы

Зифан Агаеваның бик матур концерт кичәсе башланып китте. Сәхнәдә инде ул беренче чыгышын әлбәттә үзебезнең туган ягыбыз, үзенең мөкибән яратып яшәгән республикасы Башкортстаныбыз турында иҗат иткән җыры белән башлады ул бүгенге үзенең концерт программасын. Күңелле матур яллар сезгә, дусларым!

Зәңгәр күлемә теләрдәй икән, Кайда идең суларда? Еракмы, әнкәй, еракмы? Ул минем бик якын дустым, әйтергә кирәк, ахирәтем. Без аның белән бик матур җырлар иҗат иттек. Бик күп җырларыбызны халык, тамашачы яратып кабул итте. Менә шушы юбилеена да без инде ашкынып килдек. Аңа шуны гына телисем килә, сәламәт булсын иде. Исән сау булып, тагы дагын үзенең матур җырлары белән безне, тамашачыларыбызны сөендерсен. Без аны бик яратабыз. Татарстан тамашачысы бик ярата. Шулай ук бик ярата безнең артистларыбыз. Миңа калса, аның җырын җырламаган кеше юктыр. Җырламаган артист юктыр. Шуңа күрә э, мин бик горурланам. Минем шундый дустым бар. Зифа шикелле талантлы, кешелекле. Ул әле

Сез аңа чөнки лаек, сез күптәннән халык мәхәббәтен, безнең бөтен җырчыларыбызның ихтирамын, хөрмәтен яулаган шедевраль шәхессез, уникаль кешесез. Менә җырларыгызны иҗат итү шул тиклем тизлек белән сезнең барлыкка килә, әйме? Әйе, безнең күп композиторлар, безнең күп шагыйрәләр, әйме, иҗат итүчеләр, әмма дә ләкин менә вакыт буенча, миңа калса, сезгә әле өлгергән, сезгә тиң кешеләр юк. Ничәдер Сәгать эчендә шул җырчының бөтен күңел халәтен аңлап тоеп, шул җырчыны күкләргә чөя торган җырларны ничек иҗат итеп була ул?
Үзләрен өйрәнергә кирәк. Күңелләрен өйрәнергә кирәк. Җырчыга заказ өчен җыр язып бирдем дип түгел. Җырчы ул халәтен халыкка җиткерер өчен миңа җиткерерлек итеп Аңлатырга тиеш, ачарга тиеш миңа, синең тапшыруыңдагы кебек сер итеп калмаслык иттереп, миңа ачарга тиеш күңелен. Мин ул күңелне биклим йөрәгемә, оеткысын башыма салам да, шушы уйлар мине куәт биреп, көч биреп йөртә дә, һәм инде таңнарда минем, әлбәттә, мин гел таңнарда язам, җырлар булып туа, безнең йөрәкләрдән йөрәкләргә күперләр салына. Әгәр мин ул җырчының күңел таләбенә тиң була алмасам, аның кичерешләрен аңламасам, без ничек халыкка барып җитәләбез? Без ике бербөтен булып, Шушы күңелне халыкка итеп бирәбез һәм кайт авазларын җимешләр итеп җырчыларым белән бергә җыябыз. Бәхет шунда! Күкләргә чыгмадык, үзебез юрадык, бер Ходайдан сау сәламәт. Хөрмәтле дуслар, монда бик концертыбыз кызганнан кыза бара бит әле. Әле нишләптер җәү итә бу яулыклар бәйләп куйды. Ул яулык Зифа апаныкы. Нәрсәләр күрсәтер микән, нәрсәләр сөйләр микән? Һәрвакыттагыча, Җәүит абыйныкы бит инде ул кызык булыр, мәзәк булыр.

Зөфәр Билалов! Кайчан башланды сезнең беренче иҗади бәйләнешләр, мөнәсәбәтләр Зифа апа белән? Э, иҗат юлының беренче елларында ук булмаса да, 95-96-ларда э, мин Зифа апаның э, ничектер ишетеп алдым да, Сәрек кушлары дигән җыры бар иде. Мин әзрәк сүзләр үзгәрттем дә инде рөхсәт сорап, Казан дуслары, Уфа дуслары дип шулай дип үзгәртеп җырладым. Һәм шуннан аннан инде безнең гомерләр заи булмасын килеп чыкты 96 елда. Һәм менә шулай итеп инде без шул еллардан башлап иҗади элемтәдә яшибез, дуэтлар яңа Зәйнәпкә бигрәк тә әйтеп үтәргә кирәк, матур-матур җырлар иҗат итте, аны ишетеп белә Уфа тамашачылары да. Казан тамашачылары да безнең иҗади элемтә тыгыз булды, шул елларда башланды һәм тагын да дәвам итсен дип теләп калам. Уңышлар Зифа ханыма, уңышлар сезгә.
Хөрмәтле дуслар, сәхнәләребездә бигрәкләр дә инде матур ямьле күренеш. Зифа апаның оныгы аның янәшәсендә басып тора һәм инде әлбәттә, Зифа Вәли кызы үзенең оныгына махсус иҗат иткән җырын Сафиямны башкара. Шул тиклем күзәтеп торулары да рәхәт, дуслар. Инде нәнәйләребез, әбиләребез исән сау булсын. Оныкларыбыз сау-сәламәт булып, тауфыйклы булып үссеннәр. Һәм алар арасында һәрвакыт шундый Соклангыч матур җылы мөнәсәбәтләр генә хөкем сөрсеннәр дигән теләктә калам мин. София, әтисе, әнисенә София, София. Менә бик кызыклы миңа, шундый да шәхеснең кызы ниндирәк холыклы икән, әнисенә ошаганмы икән ул, кайсы яклары белән аеруча әнисенә тартыла икән? Әйдәгез әле шуларны сорап китик, ә Светлана менә чынлап та үзегез әйтеп китегез әле. Без инде Зифа апаның ниндирәк холыклы, ниндирәк кеше икәнен яхшы беләбез һәм бүген тапшыруыбыз барышында да без аны Тагы да, тагы да җиткерәбез тамашачыларга. Сез үзегез ошаганмы әниегезгә? Кайсы якларыгыз белән сез әниегезгә аеруча ошагансыз? Ошаган әйберләр бик э, әз дисәм дә ярар. Э, сцена аша ошаган җирләр вообще юк. Өйдә инде, конечно, вещь воспитание, вещь маманыкы инде. Мин беләм, сез аның белән бик килешеп аралашасыз. Ул сезнең киңәшләрегезгә бик нык э, күңелен сала, тыңлый сезне, әйме? Мәсәлән, машинага башына йөртергә право алырга да ныклап сез зифа апаны өметләндергәнсез дәртләндергәнсез шулай бит шулай шулай машинада йөрергә кирәк инде тем более зифа нагаева булгач әниемә телим самый главный тазалык озын озын гомерләр ак бәхетләр үзе әйтмешли безне шатландырып бергәләп яшәргә язсын
Хөрмәтле тамашачылар, Зифа апа Нагаеваның концерты шул тиклем ямьле, күңелле бара. Әлегесе вакытта сәхнәләребездә яшь танылган популяр җырчы Ранис Гаппасов шулай ук Зифа апа иҗат иткән җырны матур итеп башкара. Яшәүнең ямьнәрен, тәмнәрен белеп, сөеп, сөелеп яшәгез дигән шундый мәгънәләр салынган искиткеч матур җыр. Шул тиклем дә инде һәрбер җыры Зифа апаның күңелләргә үтеп кереп Тирән мәгънәле, көчле эчтәлекле, кабатланмас. Һәрбер җыры аерым бер бәләкәй тарих. Рәхмәт сезгә, Зифа апа, шуны җырларыгыз өчен. Мең яратабыз. Мең яшәгез, бик нык яратабыз.
Зифа апага бик зур рәхмәт әйтәсем килә шундый моңлы җырлар өчен. Һәм инде аңа бар итек исәнлек саулык телисем килә һәм инде алдагы елларда Шундый матур җырлар дәвам итсен, бергә шулай иҗат итергә язсын. И мөхиме исәнлек, саулык инде менә. И бик зур рәхмәт әйтәсем килә чакырган өчен, шундый матур бәйрәмгә. Мин бик яратам, бик хөрмәт итәм аны.
Гомумән, мин Зифа апаның җырларын җырлыйм, аның миңа калса Зифа апаның җырлама, җырларын җырламаган бер генә артист та юктыр ул. Әйтеге әйтәләр бит, әгәр дә син Зифа Нагаеваның җырын башкармыйсың икән, димәк син артист түгел дигән кебек. Шуңа күрә э, үзен яраткан, хөрмәт иткән э, җырчыда, артистта Зифа Нагаеваның бер генә булса да җыры булырга тиештер дип уйлыйм. Чөнки ул һәрбер э, артистка индивидуаль мөнәсәбәттә яза. Язам әле кемгә булса да булыр дип түгел. Ә индивидуаль мөнәсәбәтегездә. Шуңа күрә Зифа апага рәхмәтлемен. Әле Зифа апа безнең җырлар, сезнең белән безнең җырлар җырланмаган. Миңа калса, әле сез иҗат иткән матур җырларны матур сәхнәләрдә башкарырга туры килер дигән зур өметтә калам. Бик горурланам, бик сокланам һәм сезнең белән Дус булуыбызга, әлбәттә, мин кинәнеп яшим. Рәхмәт, Зифа апа, барысы өчен дә. Яратам.
Зифа апаның җыры ничек туа ул? Әйдә әле менә. Бер җыр туу тарихыңны сөйләп китегез әле безнең тамашачыларга. Сез бит инде аны Иң беренче тыңлаучы, иң беренче ишетүче, иң беренче күрүче ничек барлыкка килә ул, ничек туа ул җыр? И, аны сөйләп тә бетерлек түгел бит инде. Үзе генә белә инде ул ничек туганын. Ну, беренче җырларының сүзләрен ишетеп, миңа укулары, конечно, хайран калам инде. Мин һәр вакыт аның теге иҗадының алдыннан йөргәч, бу җырың әйбәт була дип, шулай итеп сөйләшеп алабыз инде. Тәүлекнең кайсы вакытында барлыкка килә ул җырлар күбесенчә? Ой, төнлә инде, төнлә. Әтәч кычкырганда да бер күбрәк.
Карап торабыз да Зифа апаны сәхнә артында да, сәхнәдә дә, гомумән Instagram челтәрләрендә дә. Шул хәтлек уңган, шул хәтлек булган, шул хәтлек тынгысыз, арып китмисезме Шайхинур абый? Юк, тырышам инде, тырышам, йөгерәм. Уңганлыгы җитәрлек, җитәрлек. Арттырырга тырыша, но бирешмәйм.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы. Әйтергә кирәк, бүген Узифа апа Нагаеваның концертында чыгыш ясады. Нәкъ тә Үзе иҗат итеп, үзе язган сүзләргә Зифа апа көй иҗат иткән, җырларны башкарды ул бүген. Шулай бит, мин ялгышмыйммы? Әйе, Зифа апаның сүзләре, музыка минеке, ә җыр безнеке. Зифа апага теләйм, әлегедәй шибәр, әлегедәй матур, әлегедәй якты йөзле кеше бул, алга елларда булсын. Иҗади чәчмәләре күпереп торсын. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы. Шатлыкларны бүлик, кайгыларга тузик, туганлыкның бердәлекнең кадерләрен белик. Шушы җырым белән сәхнәләргә мендем мин. Шушы җыр мине сәхнәләргә алып менде. Шушы җырның композиторы, язучысы нәкъ Зифа апа Нагаева. Шушы җыр белән, әлбәттә, мин бик күп еллар гастрольләр, әлбәттә, шушы җыр аркылы минем Ләйләм табылды. Шуның өчен шушы җырым аркылы без зур сәхнәләргә мендек э, һәм бик күп матур җырларын Зифа апаның җырладык, җырлыйбыз һәм җырлаячакбыз Алла бирсә. Зифа Валиевнаның менә чын күңелдән тәбрик исем килә әле бүгенге көндә. Аның менә иң дә иң дә лаеклы, матур, тулы, именно халык Артисты исемен яулавы белән, ул менә именно бөтен җимеше менә әле көз мәле, әлбәттә, имә аның тормышының да көз мәле әле көз мәле. Чыннан да бөтен урожайны әле урып алган чак, бөтен җырларның, бөтен байлыкны, әлбәттә, менә хәзер рәхәтләнеп шушы урган җимешләрнең, татлы җимешләрнең тәмен татып карый. Ул бик матур исемгә лаек булды. Ул заслуженный исемгә. Зифа апа,

Ничә еллар дәверендә хәзер инде Зифа апа белән иҗат итәсез, әйме? Кеше буларак та бар яклап та ачыклап беткәнсездер инде, әйме? Сәхнәдә дә, сәхнә артында да. Сәхнә артындагы Зифа Нагаевны сөйләп китегез әле безгә. Бик э, тыйнак, шундый аның э, нәрсә әйтә, менә өйрәтә безне, менә шулай тормышка бик күп өйрәтте. Э, Тек сәхнәдә түгел, тормышта да алардан үрнәк алабыз инде. Үзен ул мин кырыслыгым да бар ди. Усаллыгы, кырыслыгы бармы? Вакыты белән булып ала инде. Мәдрәк ни, тәртип тота, тәртип. Менә э, группада, бригадада бергә йөргәндә инде тәртип бозалар инде. Кырыс булып куя. Кызган чагында озак кызулыгы барамы? Бик озакка сузыламы? Әйтә дә бетә.
Әйтә дә бетә.
Хәмидә сезнең Зифа апага яңгыратырга теләгән теләкләрегез. Иң мөхиме исәнлек саулык. Исәнлек саулык. Тагын күп еллар 65, 75 көндә, 80 көндә һәм һәм дальше дальше дигәндәй э, юбилейлар үткәреп торырга булсын. Һәм инде иҗади уңышлар тагын матур матур эчтәлекле, мәгәнәле җырлар көтәбез. Сезгә
Тазалык, Күп тазалык, озын гомерләр, бала шатлыклары, үзе шатланып яшәсен. Зифа апаны без нык яратабыз. Концертларына гел йөрибез. Аның иҗады, сүзләре матур иттереп, шигырь язулары безгә бик ошый. Зифа апаны бик яратабыз, аның җырларын, үзен. Ничек итеп әйтергә инде, нык матур яратып тыңлыйбыз, карыйбыз, менә шулай концертларына йөрибез, Аллага шөкер. Әйе, аңарга озын гомерләр, шулай итеп җырларын иҗат итеп торсын.
Уңышлар, исәнлек, саулык.
Зифа апа белән э, бер тирәләрдә үстек. Арабыз әллә күпме түгел. Э, бер авылда дисәң була, бер мәктәптә укып, Шулай без Зифа апа белән горурланабыз, шатланабыз. Ул безнең апабыз, иң яраткан апаларыбызның берсе. Уга инде зур иҗади уңышлар, сәламәтлек теләйбез. Безне шулай шатландырып, һәрвакытта матур йырлары белән куандырып торһын. Зифа апа, без сезне котлыйбыз!

всегда готова помочь, но мы ей тоже помогаем. Без инде инстаграм челтәрләренә күрсәтеп торабыз. Оныклары килгән саен эй әзерли, пешерә. Зифа апа шул хәтлек бөтен күңеле белән яратып оныкларын, аларын шул хәтлек тәрбияли, сыйлый. Менә Идел әйтеп китегез әле, нәнәегез әзерләгән кайсы ризык сезгә аеруча тәмне? Шашлык.
Шашлык булды, дуслар. Мин инде көткән идем. Э, я пельмен дип, я өчпочмак дип. Менә бит Сифа ханым шашлыкны да бик яхшы әзерли икән. Юлия, сез инде әлбәттә килен буларак әйме, э, кайнанагыз турында нәрсә сөйләп китер идегез? Ниндирәк кайнана ул? Очень добрая, хорошая, очень веселая.

Нәрсәләр тоясыз бүген? Нинди хисләр кичерәсез? Зифа апага нәрсәләр әйтәсегез килә? Микрофон сезгә. Шул тиклем бәхетлемен бүген ошо кисәлә катнашканыма. Чөнки бына күпме, күпме, күптән күрмәгән дусларым менән бергә очраштым. Зифа апайның моң дөньяһына сумдым. Һәрбер ярын йотлыгып тыңланым. Э, миңа

Җырларыгыз сезнең искиткеч, эчтәлекле, мәгънәле, көчле, әйме? Ә бит Зифа апа, сез сөйләмегез белән дә кешене дәвалый аласыз. Мин шәхсән үзем дә э, аны сизеп, тоеп, әйме, ничек канатланганын сезнең сөйләмегезне генә ишетеп әле ул вакытта радио 2 дулкыннары аша да э, шушы энергияне тоя идем, әйме? Менә сез үзегез, үзегезнең сөйләмегездән үзегез ләззәт аласызмы? Мин э, үземнең сөйләмгә хәйран да калмыйм, аптырамыйм да, мин берәр әйбер дә күрсәм, Сөйли башлый микән, үзем сөйләгән вакытта уйлыйм, моның азагына барып чыгармын микән дип.
Һәм инде дуслар сер итеп кенә әйтәм, э, Юлдаш радиосында озак еллар дәверендә Зифа апа эшләде. Әле булса күңелем килешә алмый аның шуннан китүеннән. Әле булса күңелем, колагым шушы Зифа апаның тавышы килеп чыксын әйдимен. Менә радиода эшләү нәкъ шундый сөйләмгә өйрәтте. Анда бер өтереңдә кабатланырга тиеш түгел. Тукталышларың да, тын алышында тукталышларың да, җөмләләр кабатланырга. Анда бит монтаж юк. Анда туры эфир. Туры эфирда синең җөмләңне башың алдан җөмләңне төзегәндә күңелең артыннан куып барып, күп тотарга тиеш. Әгәр бер генә сүзне килеп яки кабатласаң, син инде чык, утырма микрофон алдында. Менә миңа 20 елдан ашу тәҗрибә биргән радио хезмәтендәге шушы рәхмәтлемен. Бар булган сәләтне дә үстерергә бит нидер этәргеч булырга тиеш. Шуңа күрә бәхетлемен ул яктан. Әйтергә кирәк, Сифа апа, Сезнең арттан күзәтеп торганнар. Һәм сез дә моның турында ачык әйтеп сөйләгәнегез булды. Бернинди сценарийсыз, бернинди туктаулыларсыз сез бит эфирлар алып барырга да шундый көчкә ия, ханым. Ничек ул, Ходайдан киләме ул менә шул ук минутларда сүзләр? Ул сүзләрне бит инде һавага сөйлим дип утырмыйсың. Менә кешеләр белән аралашасың, кешене күрәсең дә, аның җанына, күңеленә кереп, алып, ала аламмы, юкмы дисең дә, һәм шунда сөйләмең ачыла икән. Шул кешеләр белән Шулкадәрле якынлашып, аның булмышына, халәтенә, аның күңел халәтенә, аның тирәнлегенә керә алсаң, сүзләр үзеннән-үзе куера. Ул җыр да шулай туа, үзеннән-үзе китәләр алар. Шуңа сәйлән кебек тезеләләр, төймә булып түгеләләр. Менә шулай иттереп яшим мин халык өчен.
Бу үзләре биюче, үзләре җырчыларга сорау бирер алдыннан биисе килә башлады. Денисның сәхнәдә ничек иттереп көй башланды, мин әйтәм, ха Денис сүзне, җырның сүзләрен онтып биергә генә тотынмаса ярар идем, теләп тордым Денис синең өчен. Шалбарлар исән сау, костюм нормальныймы? Аллага шөкер.
Гомумән Зифа апаның э, җырын сез дә репертуарыгызга алып, инде хәзер ничә ел башкарасыз? Бу җырга 4 э, ел була дип уйлыйм, э, ләкин әле безнең тагында тагында проектлар бар. Зифа апага озын гомерләр телибез. Исәнлек самое главное. Тагын да күп итеп матур җырлар язырга язсын Алла бирсә, илһам бирсен, илһам килсен.
Кемдер залда утыра, кемдер әзерләнә, кемдер менә чәчәкләр бүләк иттерә килгән Хәмидә. Ниһаять, Зифа апаның кияве Рөстәм кызы София белән хәерле кичләр сезгә, Рөстәм! Бәләкис.
Сезгә бит инде Зифа ханым русчалатып әйткәндә чощ булаймы? Әби дип дәшәсезме, әни дип дәшәсезме гомумән тормышта? Конечно, не.
Хәзер уже как бы 6 ел китте, как эней булды инде икән.
Әйдә инде безгә бөтен серләрне аш син, Рөстәм, ниндирәк әби икән ул сезнең өчен? Әйбәт, матур, веселый инде. Каждый день разное. Без без ул марта, мин марта туган көннәр. Балыклар инде. Үзегезнең әбиегезгә бүгенгесе көндә нинди теләкләр җиткерер идегез кияү буларак? Бәхет инде.
Долгих лет счастья, здоровья самое главное. Шул. Кыз бала җыры бик үзенчәлекле итеп туган бугаймы? Э, Зифа апага бер кич көне шылтыраттым. Гөлназ китәргә тора Казанга. Э, шуннан соң мин әйтәм, Зифа апа шул хәтле күңелгә авыр, Гөлназ китәргә тора, әйтәм, укырга. Э, Кыз баланың күңелен китмәгез дигән менә шундырак җыр ясап бирмәссез микән дигәч, Зифа апа хәзер сөйләштек, икәү җылап-җылап сөйләшәбез телефоннан. Бер ике сәгать үткәннән соң Зифа апа шылтырата һәм җырлый алмый да, сөйли алмый да, тик җылый гына. Лилия җырлый алмыйм да, сөйли алмыйм да, шул хәтле матур җыр туды ди һәм ул җырлый тора. Мин монда җылый торам, үксе бетәбез без аның белән шушай. Һәрбер җырыбызны шушай Зифа апа безгә иҗат итеп бирә. Рәхмәт аңа. Иҗат чишмәсен мәңге саекмасын. Таза исән булсын Зифа апабыз. Яратабыз, хөрмәт итәбез. Хөрмәтебез чиксез. Озак яшәсен, иҗаты озак булсын Зифаның. Мин аны һәр вакытта да әйтәм. Әйткәндәй, ул мин уйлап тапкан әйбер. Безнең башкортыбызның Пахмутовасы.

Аның бик күп э, яхшы җырлары бар, бик күп тагын аның потенциалы бар дип уйлыйм. Шунара күрә Алла бирсә, анарга э, озын-озын гомерләр, исәнлек, саулык, ул тагын да безне үзенең иҗаты белән шатландырып торыр дип дип уйлап калам.

Зифа апаның җырлары минем яшь чактан ук аның җырлары беренче урын алып тора. Күп җырлары хит ясады. Туй җырлары, туганнар булып карыйк, Аллага шөкер дигән җырлар инде көне-төне бүгенге көнгә хәтта радиодан яңгырай Зифа апа. Син молодец, син супер. Без җырлап үткән тормыш җырларының матур сүзләре дә көе дә. Зифа апа, менә әгәр дә теге хәзер бит инде шулай замана телендә түгәрәк төшереп, бүлеп, һәр өлкәне колесо жизненного баланса дип әйтә инде русча, әйме теге. Ял, мәхәббәт, карьера, акча, сәяхәт. Менә калса сезнең менә шулар бөтенесе дә 10 балл шкаласында сез килешәсез моның белән бик килешәм чөнки график бар минем яши торган һәрбер сәгатьтән икенче кич белән ятканда мин икенче көнгә башта шуны эшләп шуны эшләп шуны эшләп шуны эшләп көнне тәмамларга тиешмен әгәр берсе генә дә килеп чыкмаса һәрбер эшнең аннан кала көннәргә кала икән кала килә икән димәк син соңга каласың тормыштан шуңа күрә барысы да кирәк өлгерә алмадым дигән чакларыгыз буламы алай да эшләр планлаштырып Өлгерә элеп калсам ярар иде дип. Мин әгәр кинәт китеп барсам, минем әрнегәнем, әгәр мин үземдә булган әйберне биреп бетәлми китсә, миңа бик үкенечле булыр дип куркам. Башка өлгерәлмәгән әйберем юк. Алар өлгерәлмәгәннәр, торып торганнар да куркыныч түгел, куып тотып эшлим. Ә менә яшәп өлгереп үзеңне кирәк икәнеңне, кирәк булган мөмкинлегеңне чыгарып, таратып халыкка бүлеп бетә алып китәлсәм ярар иде димен. Менә шул куркыта, бүтән әйбер дә куркытмый, һәм сәламәтлек кирәк. Эх, матур яшисе иде алда калган гомер. Зифа инде ул әйтеп үттем сәхнәдән дә бит инде әле аңа аналог юк. Әле аның күк талантлы тумаган. Теге гасырда да юк ул аның дәрәҗәсенә үк барып җиткән. Җырын да яза, үзе җырлый, үзе сүзен дә яза бит инде ул. Бер тема гына бир, шундук тегермән үзем дә язып бирәм дип җырны китереп тә бирә. Шаккатмалы, талантлы кеше.
Гримеркада да бейбіз, сәхнә артында да бейбіз. Күңелле рәхәт, рәхмәт инде Зифа апа шундый матур концерт оештырганың өчен күңелләрне яшәртеп, дәртләндереп, тулыландырып җибәргә торган концертларың өчен. Килә дә китә,
Һәрбер җыры ничектер үзе бер тарих, һәрбер җыры үз урынында. Мин күп җырладым дип әйтә алмыйм, тик һәрбер җырланган җырым үз урынында һәм үз мәгънәсенә ничектер ия булды. Киләчәктә әле җырланмаган җырлар булсын иде. Чөнки мин күреп торам, Зифа һәм ул туктай туктала белми, ул туктамый. Ул хаман ниндидер иҗатта эзләнүдә һәм һәм ул табучы. Эзләнүчеләр күп ул, тырышучылар күп, ә барысының да килеп чыкмый. Монысы инде Ходайдан миңа калса. Әле аның иң җырлан язылмаган иң матур җырлары алда кебек миңа калса.

Безнең иҗадыбызда э, Зифа апайның роле бик зур, чөнки безнең сәхнәгә күтәрелгән генә вакытта репертуарыбызда иң э, баеткан йырдары әлбиттә уныкы һәм иң халыкка үткән йырдары уныкы. Без пенсияга чыкканчы йырдар иҗат итсен дә итсен. Шулай герләшеп, дуслар торсын көлләшеп, һәрбер кайтын үзе бәйрәм сүзләре бетми сөйләшеп. Җыр язганда инде менә Сүзен дә, җырны да бергә яза. Менә мин шуны урлап тораган идем, әнә шуны. Яңадан яңа җырлар языр, язачак, чөнки аның көннән-көн ниндидер яңа үзгәрешләр кертә. Шуның өчен аңа иҗади уңышлар телим. Сау-сәламәт булсын, бәхетле булсын.
Шәйхонур абый, Зифа апага бүген нинди өч киңәш бирер идегез?
Сабырлык бирер идем я. Ул бит тыңгызсыз. Ул булганлыгы белән мине йөгертә. Үзе тыңгызсыз. Һәр вакыт бер әйбер уйлап чыгарып тора. Сабырлык бирсә бит. Шуннан соң тыңгызсызлыгы белән бергә кушып, әзрәк кенә үзен үзе турында уйласа. Үзе турында уйламай ул. Ул артист Лар турында уйлай, ул җырлары турында, моңнары турында уйлап, мына кайра калып, мине кайра калдыра, үзе дә кайра калып йөри шуңарга. Әлдә син бар әле, дустым, әлдә син, дустым. Зифа ханымда кеше буларак, дус буларак, әйме, аеруча кайсы сыйфатлары аның сезне сокландыра?
Тугрылык. Ул үзенең дустына беркайчан да сүз тидерттермәс, яклар. Ничек кенә булса да, синең ялгышлыгың булса да, шуңа ниндидер вуаль гына булса да каплап куяр. Әйтәләр бит, фәрештә канатын каплап тора дип. Менә Зифа ул фәрештә кебек дус. Ул канаты белән сине каплар, якылар, аклар сине. Нинди теләкләр теләр идем? Иҗатташыма, дустыма, ахирәтемә, сердәшемә, шул хәтле якын кешемә. Әлбәттә, саулыклар. Саулыкка туенып яшәгән озын, озак еллар.
Кем ул сезнең өчен Зифа Нагаева?
Зифа Нагаева минем өчен ул дус та, гаилә дусы да, иҗатташ дустым да, яхшы кеше дә. Һәм 40 ел буена дус булмасаң, бер-бергә яшәп булмас иде. Зифага мин теләк телим, аның иҗатташ, иҗат моңы сүнмәсен. Ул балаларыннан, оныкларыннан, тормыш иптәшеннән, якыннарыннан яхшы сүзләр һәм яхшы теләкләр матур яшәсеннәр. Йөрәк канаты аерылды, аерылды, аралар аерылды. Аның җырлары минем өчен гимн кебек, жизненный гимн кебек. Әти йөрәгенең җыры. Күзгә-күз карашып, рәхмәт сиңа! Балаларга карап яшәрлек, оныкларга карап яңарыйк. Шул кадәрле зифа кебек, беренчедән, җырның сүзләрен язучылар, икенчедән, көен язучылар бик сирәк. Без инде аны үзебезнең татар дөньясының башка Кырт халкының бердәнбер пах мотывасы дип әйтәбез үзебез арада менә шундый сүзләр йөри. Чыннан да Зифаны бик яраталар. Кайда гына барса да. Менә без дә кая гына барсак та Зифаның җырларын сорап хәтта җырлаталар. Чыннан да Зифага бүгенге көндә Иң зур теләк сау сәламәт булсын, Зифаның якыннары исән сау булсыннар, яраткан кешеләре. Һәм барыбыз да дөньялар имин булып, илләребез тыныч булып, барыбыз да исән сау булып, әле озак еллар үзебезнең халкыбызны менә шушылай иттереп җыр-моң белән тәрбияләп, рухи байлык биреп, озак еллар яшәсәк иде. Зифаны яратабыз, хөрмәт итәбез, шулай аралашып яшәргә язсын, иҗади уңышлар, гаилә бәхете, оныклар бәхете, күңел тынычлыгы һәм инде иҗаты беркайчан да тукталмасын. Ул шундый кеше, тик тора торган кеше түгел, андый кеше туктаса, ул инде аннан кире белмим, аны тиз генә урыннан кузгатып җибәрү бик авыр булачак, шуңа күрә менә ничек бүгенге халәте нинди, менә шулай булып калсын. Сәламәтлек аңа, сәламәтлек. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге шушындый матур күңелле репортажыбызны нәкъ Зифа апаның үзенең иҗат иткән җырларындагы иң көчле сүзләр белән тәмамлыйсы килә. Гомерләр заяга узмасын. Күңелләр 17-дә, йөрәкләр 18-дә. Һәрвакыт вакытларның тәмен, ямен табып, бер генә вакыт була. Һәр мизгелнең, һәрвакыт Ләззәтен тоеп яшәргә сезгә Ходаем насыйп итсен. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру сезгә һәрвакыт изге теләкләрдә кала. Киләсе матур очрашуларга тиклем сау сәламәт булыгыз, дусларым. Шыйрышыклар бик күбәйде димәгез, көзгеләргә карамасам күренми. Күңел ун җидедә, йөрәгем сигездә, гомер үткәнлегез